Awinji ba. An gima nyisi bwana ma ok kata na riambo. But Nyisa.
kopo ni dwa ni meu, Mewo to onge ng'ama ok dwa. An agombo mewo. ng'a mok dwa. An agombo mewo. Nitie tich adi? Sani Achiel. ma sana sayudo ni nigi pesa marach. Niwe ohand gold ni cha dong. An ohand gol, ma Ni- tijno. ni ogola- we. Ogola ohand gol, Eh. tijni. Ogola atweng'o, Ogoli nyaka e tweng'o.
tijni. Eh.
Ogola kia uso wuoche manene ni wause wiriere. Eh. Kwani ogola ate bwana. Sani kopo ni Idong' gi tich achiel michomorigo. kidwa ni mondo imew ba, Ma agombo mewo.
iwinjo? Agombo mewo.
Chak uso sirweche.
Sirwaru.
Eh, Mag skul ko sirwaru aila mane? especially ineno weri gi sirwet sikul mag ang'o ibro Eh. mago sirwet sikul bwana jogo biro nyiewo once in a, after one year. One year, yeah. Mago Eh, adier. mago weri- Iwe su- sirwaru mane? Bwana kidwa ni mondo imew chak uso sirweche mine.
atonge
ok awuon ineno si weche mit sa- cha- sana sana bed ni in gi size mar under 18 in gi over 18 in gi over 20 in gi under 21 Ah, in gi nyaka xl excel mano koro mogik Siruaru ma age ne en ogik, external en koro mogik cha. Then gine ne mogik, mogik kabisa iluongo ni double double XL ma mbele ne kacho ndik ni Gwaheri. En koro en Gwaheri. Ting'e gima penji in misawo sirueche gi. Ma ma biashara mi nosagoli biashara te. Yeah. Wan gi siruaru mar mitumba, ah, ah, wan gi siruaru mar mitumba eh. grade made. Eh. Ok ang'e man gi pesa. Ah ah. Tinde gihero mane? Ineno.
Kaw akawa moro amora. Tekne asirwaru.
Tekne asirwaru. Obed mar mtumba, obed mar ready made. Eh, but kopo ni nyalo print kaka miwinja nyisi no kata inyalo kawo kendo tidhi print.
Kaka mar XX double double double XL no. Eh, gwaheri no. Kindiko gwaheri, then eh. indiko ni we love you. Eh. We love you gwaheri. Eh. Bwana mano sel marach bwana. Koro kaka in ng'ama usirwa achiel pesa di? Iwacho under 18 ka dhi mbele. An ohala nasetimo sirwaru eh, achiel na kadhi Kikomba. Sirwaru achiel.
Eh, tayudo at uh, gimoro 10 bob ama 15. Mano Mano isakawo but sirwaru achiel. ana- anakawo ga in gi- Bail. bail.
Ikawo sirwaru bel. Eh, Eh. ibiro yudo ka bail bail achiel

nengo en achiel obed miyo obed wasichana in nengo en achiel eh joma nyiri joma mine be inafu but bro luore ing'e ni nitie jok mwatero negi ga eh, mwa, mwa drop negi iluongo ni delivery eh en drop ne ten eh en yani ni tene kama odware eh Ah. koro iyudo kata ka ng'a- ng'ato ori ni mondo idhi de- deliver ne sirwaru e ode Ineno? It- itere sirwaru e ode ya eh ah koro seche moko kawo kata na sirweche kata na pea pea prariyo ah Koro mago ok wachajgi e nengo mar 50-50. Kanyo nyaka ichieme maber. Koro wa, gin wachajo gi mia ariyo pas tiruaru. Ah, Then yeah, koko yeah, chako yeah, mi yeah, yeah. pesa mar ang'o? Mar deliverance. Deli, delivery, delivery. Eh, deriva- Koro eh, itero, kisetero. Tiyudo bwana ka samoro bende en osechwako sai. Koro ing'eno pimo tineno to i- iwacho ni ma Opime sawa. wang'i ka.
Dongo pimo tineno.
opimo tineno tinyiso ni ah, ah, ma ma koro biasani gimoro benya chwore dine yude ero opimo ah, opimo eh. kosusu ne mine maonge dogi ja business
aja business ayie koro iluora akudo chae to opimo opimo to dongo opimo to owacho ni ah mosa mosa morome kata tolonyo Koro ng'ama na obedo matek ma an pok achako adog api eh, twe- ah, Eh, ginene. Itene si dwaro.
Eh, Eh.
ginene kae. Eh, nini? Eh, ginene iluongo nang'o? Mano kanye.
Loka kae Dagoretti kikalo Eh, Dagoretti Kawangware. kona kidhi Kawangware. Kanyo Oh. ema nomiyo- Area mar no- gir Kawangware. ka. Enogolo chunya e timo business no. Embe ni drop ne.
Na drop ga koro ema nogolo chunya wach mar drop na drop. Eh. Ke- Na kaka na drop ne ni to kare

Iwito siruaru.
You know, business.
En lal gi yuto, ang'eyo. En lal. Gi yuto.
Lal chatena ni. Gi kisungu.
Lal gi kisungu. Ina minya nyisa kesi ni misa betu. You gain and you lose. You gain, you lose. You gain.
You lose. That's it.